מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יומא, דף מ ה עמוד ב'. לאמיר נעמען די לעצטע צוויי שורות דף מ ה עמוד א'. לאמיר נעמען די גמרא מיט א קורץ הקדמה. האט מען געהאט דא עטליכע שיטות וויפיל מערכות זענען געווען אויפן גרויסן מזבח. שיטת רבי איד איז געווען אז ס'איז געווען צוויי מערכות, א גאנץ יאר האב איך געהאט א מערכה פאר די קרבנות, און נאך א מערכה פאר די קטורת. קומען רבי יוסי, זאגט רבי יוסי ניין, איך דארף דיר צולייגן נאך איין מערכה. ס'איז געווען א מערכה פאר קיום האש. אמאל האט די גרויסע מערכה געדארפט האבן אביסל הילף, אביסל קוילן, אביסל פייער, מ'האט געדארפט אביסל צוהעלפן. איז געווען א שפעציעלע מערכה פאר דעם, און פון דארט האב איך געקענט ארויסנעמען וואס איך געדארפט האבן. קומען רבי מאיר, זאגט רבי מאיר איך בין מסכים צו דאס אלעס, אבער זאלסטו וויסן עס איז געווען נאך א מערכה, א פערדע מערכה, פאר איברים מיט פדרים. דאס הייסט ס'מאכט זיך אמאל אז קרבנות גייען אויפן מזבח, עס איז נישט דא גענוג צייט זיי צו גיין פארברענען, עס איז נישט דא גענוג פלאץ זיי צו פארברענען, וואס טו איך מיט זיי? איז נעקסטן טאג דארף איך עס גיין פארברענען, און קיין פראבלעם פון לינה נישט דא, ווייל ווילאנג עס ליגט אויפן מזבח נישט דא קיין פראבלעם פון לינה. און פאר דעם זאגט ער, האב איך געהאט א שפעציעלע מערכה, וואס דארט האב איך ארויפגעלייגט די איברים ופטורים וואס זענען איבערגעבליבן, און דארטן האב איך עס פארברענט. און אויף דעם פרעגט די גמרא יעצט, ורבנן. די לעצטע צוויי שורות מ ה עמוד א, ורבנן, איי ווארום עפ הדרים שלא נסלח לי ב בערב, מאי אבד לי'? לפי ענק רבנן, דאס הייסט לפי רבי היהודה, לפי רבי יוסי, איז נישט געווען קיין שפעציעלע מערכה פאר די איבעריגע פלייש, וואס האב איך געטון דערמיט? און אויף דעם ענטפערט די גמרא, מהדר לי למערכה גדולה, וואס איז די פראבלעם? מען נעמט עס און מען לייגט עס צוריק אריין אין די מערכה גדולה. דאס הייסט צו זאגן אזוי, א יעדן אינדערפרי נאכדעם וואס מען האט געענדיגט די דורך נאכט פארברענען וואס מען האט געדארפט פארברענען, און מען האט געמאכט די דישן מזבח, איז יעצט דארף איך נעמען די גרויסע מערכה, און איך דארף עס נאכאמאל צוגרייטן פארן גאנצן טאג. מען ברענגט נאכאמאל פרישע העלצער, שניי גזירה עצים, הצצת עליסה, יעצט מען דארף צוגרייטן די גאנצע מערכה פון נאכאמאל. און אויף דעם זאגט ער, נאכדעם וואס דו האסט צוגרייט די גאנצע מערכה נאכאמאל, פארשטייט זיך ערשט נעם אראפ אלע זאכן וואס זענען געווען דארטן איבערנאכט און האבן זיך נישט פארברענט, נעם עס צוריק אראפ, און שפעטער עס צוגרייטן דעם גאנצן מזבח, עס צוגרייטן די גאנצע מערכה, און שפעטער עס צוריק אריינלייגן אין פייער. די ראשונים רעדן נאר, וואס קומט ערשט, קומט די קרבן תמיד ערשט, אדער ניין קען איך דאס גלייך אריינווארפן? דאס איז א קלער פאר זיך אליינס. ועל כל פנים זאגן זיי, דו האסט מיין שאלה וואס איך טו דערמיט, מהדר לי למערכה גדולה, איך לייג עס צוריק אריין אין די מערכה גדולה. זאגט דער תניא אונז האבן געלערנט א ברייתא אויך אזוי, די ברייתא זאגט אונז, מנין לה איברים ופדרים שלא נשאכלין בערב שסודרן על גבי מזבח, ואין להם מחזיקן שסודרן על כבש או על גבי סובב. די ברייתא זאגט אונז, ווי ווייס איך אז זאכן זענען איבערגעבליבן דורכן נאכט? ס'איז נישט געווען קיין צייט, נישט געווען קיין פלאץ צו פארברענען. יעצט איך מוז עס אראפנעמען כדי צו קענען מסדר זיין די מזבח, כדי צו קענען מסדר זיין די נייע מערכה. זאגט מיר די ברייתא, ווי ווייס איך אז איך קען עס סתם לייגן אויפן זייט אויפן מזבח? אדער ווי מיין מחז י קאן, אז ס'נישט דא קיין פלאץ דארטן, שסודרן על הכבש, או לגבי סובב, קענסטו עס ארויפלייגן אויפן כבש, די אויבערשטע חלק פון די רעמפ, אדער אויפן סובב. אז מען גייט ארום קוקן די מזבח זעט מען די ערשטע זעקס אמות, איינמאל מען גייט ארויף זעקס אמות פון די ערד גייט עס אריין מיט א אמה, שפעטער גייט עס ארויף נאכאמאל דריי אמות, און דאס איז געווען די סובב, דאס הייסט מען האט געקענט ארום גיין די גאנצע מזבח, און פאר עטליכע קרבנות איז מען געגאנגען דארט און געשפריצט די בלוט פון דארטן. איז זאגט אונז די ברייתא, פון ווי ווייס איך יעצט אז איך קען גיין נעמען דארטן, איך קען אהין גיין דארטן, איך האב צופיל פלייש וואס איך האב נאכנישט פארברענט, לייג איך עס אדער אויפן מזבח, איך לייג עס אויפן כבש, איך לייג עס אויפן סובב, און דארט קען איך עס לאזן עד שיעשה מערכה גדולה, וסיידא, ביז דו האסט מסדר געווען די גרויסע מערכה, און שפעטער לייגסטו עס צוריק אריין אין פייער. און אויף דעם זאגט מיר די ברייתא, זאלסט וויסן וואס איז די מקור דערפאר, ס'איז א פסוק. די תורה זאגט אונז אשר תאכל האש את העולה על המזבח. לכאורה דארף מען דא אריין קלערן וואס טוט זיך דא. די פסוק רעדט דא פון תרומת הדשן, מען קומט אינדערפרי, מען גייט אויסרייניגן די מזבח. איז זאגט מיר די תורה דא אשר תאכל האש את העולה על המזבח. איז פשוט צו זאגן אז איך דארף נעמען די עולה, און די קרבן דארף איך פארברענען אויפן מזבח, פאר דעם דארף איך נישט האבן קיין פסוק, דאס ווייס איך שוין פון פריער, מ'האט שוין געלערנט א פסוק פאר דעם, הוא עולה על מוקדו על המזבח, זע איך שוין פון דארטן אז די קרבן באלאנגט, ווי פארברען איך עס, אויפן גרויסן מזבח אויף זיין אייגענע מערכה. איז אלא מאי וואס וויל די תורה מיר דא זאגן, און לכאורה על המזבח דא איז איבריג. נאר זאגט מיר די ברייתא זאלסטו וויסן, על המזבח, לערנט מיר אויס די תורה, אז איך האב איבריגע פלייש, איך האב זאכן וואס האבן זיך נישט פארברענט, וואס טו איך דערמיט? על המזבח, לייגסט עס אויפן מזבח, לייגסט עס צוריק אריין אין פייער, און דארט קען עס זיך לאזן פארברענען. נאר אויף דעם פרעגט די גמרא יעצט, איין מינוט, ור' מאיר, די ר' מאיר, וואס דו האסט דאך געזאגט אז עס איז געווען א שפעציעלע מערכה נאר פאר זאכן וואס זענען איבער געבליבן, דא האב איך א פסוק, וואס לכאורה די פסוק ווייס איך נישט יעצט וואס צו טון דערמיט, משלי מרבי היהודה מיט רבי יוסי, זיי זאגן יא, איך לערן מיך אויס פון דעם פסוק, די תורה לייגט מיר צו און זאגט מיר זאלסטו וויסן אלע מזבח, זאכן וואס זענען שוין געווען דארטן, זאלסטו וויסן אבער, ניין ניין ניין, ס'גייט צוריק אלע מזבח, נאר לפי די חב מיה וואס דו האסט דאך געהאלטן אז ס'איז געווען א שפעציעלע מערכה דערפאר, און דו האסט שוין אויסגעלערנט דאס ווייל איך האב געהאט עפעס א איבריגע ווארט, ואיש המזבח האסטו געזאגט, די ו' איז איבריג, איז אויב אזוי וואס טו איך מיט דעם פסוק? און אויף דעם זאגט רב מיה, איקילע אוילו א תמח זה, ווי א תמח זה איקילע קטורת. די תורה וויל דיך אויסלערנען א נייע דין. די דין גייט אזוי, ווי מיר ווייסן, אמאל האסטו א מזבח, ס'איז פלאקערדיג, ס'איז זייער הייס, און דורכ'ן פייער, דורך די היץ, קען אמאל ארויספאלן א שטיקל פלייש. וואס די הלכה? איז הלכה איך דארף נעמען דאס פלייש, אז ס'איז שוין אנגעברענט אביסל, ס'איז געווען פאר חצות ביינאכט, דארף איך עס צוריק אריינלייגן אינעם פייער. יעצט זאגט מיר די גמרא, און דאס זאגט אביי, דאס וויל די פסוק דיר אויסלערנען, אז נישט יעדע זאך לייגט מען צוריק אריין אין פייער, אז ס'איז א קרבן, א זאך ווי א עולה, א זאך וואס גייט אויפן גרויסן מזבח, דאס זאלסטו צוריק אריין לייגן אויפן מזבח, מה שאין כן די קטורת, וואס אויב די זעלבע זאך געשעט ביים קטורת, די קטורת איז אינעווייניג אינעם היכל, אביסל פון די קטורת איז ארויסגעפאלן, ס'איז געווען זייער הייס, ס'פלאצט, ס'שפרינגט, ס'איז ארויסגעפאלן אביסל קטורת, וואס איז די הלכה? זאגט מיר די פסוק זאלסטו וויסן, דאס לייג מיר נישט צוריק. וואס זאלסטו מיר יא צוריק לייגן איז א קרבן. א קרבן וואס פאלט אראפ דאס לייגסטו מיר צוריק. אבער א קטורת וואס פאלט אראפ דאס לייגסטו מיר נישט צוריק. די תניא אזוי ווי אונז האבן טאקע געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט אונז, רבי חנינא בר מנימא בדברי רבי אליעזר בן יעקב, רבי חנינא בר מנימא האט געלערנט אין בית מדרש פון רבי אליעזר בן יעקב, זאגט ער אזוי, אשר תאכל האש אסור עולה על המזבח. זאגט ער ליין נישט דעם פסוק אשר תאכל, נאר אשר תעכל, וואס די פייער האט שוין אביסל אנגעברענט, האש עשה עולה על המזבח, דאס גייט אויפן מזבח, און דווקא עקיל העולה אתה מחזיר, דווקא זאכן פון א עולה וואס איז שוין געווארן אנגעברענט אביסל, און ס'איז אראפגעפאלן, דאס גייסט מען דא צוריק ארויפלייגן, און איך מיין נישט דווקא עולה, נאר איך מיין יעדע זאך וואס איז ענליך צו א עולה, ווי א נארמאלע קרבן. אבער ווי אתה מחזיר כאילו קטורת, אבער די קטורת אז ס'פאלט אראפ אביסל לייגט מען עס נישט צוריק אריין אינעם פייער. איז די גמרא ענדיגט צו און זאגט די גמרא אקעי, דכולי עלמא מיעוט מוסיפין בו ביום איז לי', יעדער איינער האט דאך דא למעשה געהאלטן אז ס'דא א ענין קומט יום כיפור מאך איך נאך א עקסטער מערכה, דאס הייסט, סיי רבי הידא, סיי רבי יוסי, סיי רבי מאיר, יעדע איינער האט נאר געהאט א מחלוקת צווישן זיי וויפיל מערכות ס'איז געווען דארטן א גאנץ יאר, אבער יום כיפור האט יעדע איינער געהאלטן אז מ'האט געהאט א שפעציעלע מערכה פאר יום כיפור, און אויף דעם פרעגט די גמרא, מנא ליהי, פון ווי ווייסטו דאס? און אויף דעם ענטפערט די גמרא, נפקא ליהי מווער האיש, די תורה זאגט אונז, ווער האיש על המזבח תקרט בו, וואס די ו ה אייש? וואלט איך געקענט שטיין אייש על המזבח תקרת בו. וואס די ו' מיט די ה' לכאורה וואס איז איבריג דא? נאר וואס לערנט מיר אויס די תורה זאלסטו וויסן, ס'איז דא נאך א מערכה, אחוץ דעם וואס מ'האט שוין אלעס דערמאנט, נאך איין מערכה איז דא, און וואס איז די מערכה? די שפעציעלע עבודה פון יום כיפור, און פון דארטן לערנט מען עס ארויס. לייגט די גמרא צו, ואפילו למאן דלא דורש ו', אפילו לפי די מאן דאמר, וואס האבן פריער געזאגט ניין ו' דרשן איך נישט, דאס הייסט, רבי יהודה און רבי יוסי, וואס זיי האבן דאך נישט געוואלט דרש'נען ו' אייש צו זאגן אז ס'איז דא א פערדע מערכה, איז אם אייכע תוס' דא זאלן זיי יא לערנען, דא איז דאך ווייטער א זעלבע סארט לימוד, און אויף דעם זאגט ער ו' האי דורש, ווען ס'איז צוויי אותיות איבריג, די ו' מיט די ה', דא איז זיך קיינער נישט חולק, דא האלט יעדער איינער זאלסטו וויסן, דאס איז מען דורש, און פאר דעם לערנען זיי זאלסטו וויסן, יום כיפור איז געווען א שפעציעלע מערכה. קומט אויס אז איך האב שיטת רבי יהודה, וואס ער געהאלטן נארמאל איז געווען אלס צוויי, יום כיפור געווען דריי, איך האב שיטת רבי יוסי, וואס ער געהאלטן א גאנץ יאר געווען דריי, יעצט יום כיפור געווען פיר, איך האב שיטת רבי מאיר, וואס ער זאגט א גאנץ יאר געווען פיר, און יעצט איז געווען א פיפטע מערכה. זאגט די גמרא ווארט יעצט, אייש תמיד למאי עשה, דאס הייסט אזוי, אונז זעמיר יעצט דא אדורכגעגאנגען און אדורכגעשמועסט די גאנצע פרשה דא אין פרשת צו, יעדעס מאל געזען תקת בוי, אייש, האט מען געלייגט נאך א מערכה, איינס מער, איינס ווייניגער, אקעי וואס לערן איך פון דעם? און אויף דעם זאגט די גמרא איין מינוט, לאמיר נאכמאל דא אדורכקוקן, און איך מיינסטו דא נאך א פסוק אויב אזוי וואס מען דארף דא גיין דרשנ'ען? די תורה זאגט אונז, פסוק ו', אייש תמר תקד על המזבח לא סכבה. און פון דעם וויל איך דיר פארשטיין איין מינוט, וואס גייסטו מאכן מיט דעם פסוק, למאי יעשה? און אויף דעם זאגט די גמרא, כ'האב א ברייתא, די ברייתא זאגט מיר וואס איך דארף טון מיט דעם פסוק, מי באי ליה לקדתניא, מען דארף דיר גיין מיט די גירסא פונעם גאון, וואס ער זאגט אזוי. לאמיר דיר ברענגען דא א פסוק, די פסוק זאגט אונז, ואיש המזבח תיקד בו, און צו האבן שוין געלערנט דאס אויפן פריערדיגן עמוד, ואיש המזבח תיקד בו, לימוד לערן איך ארויס פון דעם על המערכה שניה של קטורת שלא תהי' אלא על המזבח החיצון. כ'האב נישט געזאגט, ווי ווייס איך דעם קטורת? די נארמאלע קטורת וואס כ'האב געטון טאג טעגליך, פון ווי האב איך גענומען די קוילען? כ'האב געזאגט די תורה זאגט אונז ויי שהמזבח תקעד בוי, לכאורה די ווערטער דארף איך דאך נישט האבן, ווייל אפאר ווערטער פארדעם זאגט מיר די תורה הוא עולה על מוקדו על המזבח, אלא מאי זאגט מיר די תורה ס'דא א צווייטע מערכה, און וואס איז די צווייטע מערכה? פארן קטורת, די טאג טעגליכע קטורת, פון ווי נעם איך די קוילן? זאלסטו וויסן, דו גייסט עס נעמען פאר די קליינע מזבח, אבער דו נעמסט עס פון די גרויסע מזבח וואס איז געשטאנען אינדערויסן, און דאס לערן איך ארויס, וויבאלד די תוס' זאגט מיר ואיש המזבח תקרת בו, זאלסטו וויסן ס'דא א צווייטע מערכה, און דאס איז די מערכה פון די קטורת, וואס מען האט גענומען קוילן פון די גרויסע מזבח, עס ארויפגעלייגט אויפן קליינע מזבח, און אויף דעם האט מען שפעטער ארויפגעלייגט דעם קטורת. נאר אויף דעם זאגט די ברייתא יעצט, לאמיר דאס ווייטער נעמען אביסל. איי שמחת און מנורה מנין? ס'דא נאך סארטן פייערס אין בית המקדש. וואס איז געווען נאך א סארט פייער? ערשטנס יום כיפור. יום כיפור איז דא נאך א סארט קטורת. אחוץ דעם וואס מ'האט געמאכט יום כיפור דעם קטורת אין די פריע נאכמיטאג, איז געווען די קטורת וואס מ'האט אריינגענומען לפני ולפנים, מלא חפניו, דער כהן גדול גייט אריין אין קדשי קדשים און ער מאכט דארטן די מעשה קטורת. א חוץ דעם דא נאך א פייער, די מנורה, טאג טעגליך האב איך נאך אנגעצינדן די מנורה, איז ווייטער ווי נעם איך די פייער פאר דעם? איז דא זאג מר' שאל יעצט די אייש מאכט אן די מנורה מנין? ווי נעם איך די פייער פאר די אייש ווען ער מאכט אויף יום כיפור, און די מנורה טאג טעגליך ווי נעם איך די פייער? דאס הייסט קטורת טאג טעגליך, האסטו מיר יעצט געזאגט, איך לערן עס פונעם פסוק, דאס איז אקעי, תורה זאגט אונז וישתן מזבח תקרת בוי, פון דארט לערן איך די קטורת, דאס איז אקעי, אבער די אש מחטא יום כיפור קטורת, אדער מנורה טאג טעגליך, מנין, פון ווי נעם איך די פייער? און אויף דעם זאגט מיר די ברייתא אזוי, ודיני, איך האב לכאורה א וועג וואס איך קען עס דורך אויס לערנען, עס זאגט אזוי, נאמרו אש בקטורת, ונאמרו אש במחטא און מנורה, זאגט מיר די ברייתא אזוי,

ביי מחתו שטייט אויך די ווארט אייש, דארט שטייט טאקע די ווארט אייש, ולקח מלוה מחתו גח לאייש. יעצט אז איך גיי צום מנורה, ווייטער שטייט נישט די ווארט אייש, אבער ס'שטייט להעלות ניי תמיד. ווייטער להעלות ניי מוז איך דאך האבן א פייער. ער זאגט אים אזוי, איך האב סיי ביי קטורת דעם געדאנק פון אייש, איך האב סיי באמערקט דא פאר יום כיפור האב איך דעם עקשעלי די ווארט אש און איך האב ביי מנורה שטייט אויכעט אש אדער דעם געדאנק פון אש איז לייג איך דאס צוזאמען און איך זאג דא אזוי מה להלן על מזבח החיצון אזוי ווי ביי קטורת האט מען דאך יעצט געזאגט ביי קטורת טאג טעגליך פון ווי נעם איך די גחלים נעם איך פון די גרויסע מזבח אינדערויסן אויף כאן על מזבח החיצון אזוי דא אויכעט אויפן מכת און אזוי אויכעט פאר די מנורה פון ווי נעמסטו די פייער? זאלסט וויסן פון די זעלבע פלאץ ווי די קטורת. און וואס די שייכות? די שייכות איז ביי איבעראל שטייט אש אדער די געדאנק פון אש מאכט אויס מיר אלעס איינס. און איך נעם די מנורה, און איך נעם די מחטה, און איך גיי עס ארויס לערנען פון די קטורת. אזוי ווי קטורת גיי איך נעמען פון די מזבח החיצון, פאר זיי נעם איך עס אויכעט. און לכאורה האב איך יעצט פארענטפערט. אבער זאגט מיר די ברייתא ניין. איין מינוט. אוי קלאך לדרך זי. ס'איז דא אבער אנדערע וועג אויך דאס צו לערנען, און ער זאגט אזוי, נאמרו אייש בקטורת, ונאמרו אייש במחתה מנורה. אזוי ווי אונז האבן דא געזאגט, ביי קטורת שטייט דעם געדאנק פון אייש, ביי מחתה שטייט אייש, ביי מנורה שטייט דעם געדאנק פון אייש, דאס הייסט ס'איז אלעס איינס. און אויב אזוי קען איך עס אויסלערנען אויף א צווייטן וועג, מה להלן בסמוך לוי, אזוי ווי ביי קטורת, ווי מאך איך דעם קטורת? אינעם היכל. ווי נעם איך די פייער דערפון? פון די נאנטסטע פלאץ, דאס איז די מזבח אינדערויסן. אויב אזוי אויף מחטא מנורה בסמוך לוי, אזוי אויך ביי די מחטא, דאס הייסט דער וואס גייט אריין אין קדשי קדשים, אדער די מנורה וואס איז אינעם היכל, ווי נעם איך די פייער? פון די נאנטסטע פלאץ. וואס איז די נאנטסטע פלאץ? די קליינע מזבח, און אויב אזוי קען איך דא נוצן די די לימוד וואס איך וויל דא זאגן, און איך קען עס שלעפן אויף צוויי וועגן. אדער קען איך זאגן, איך שטעל צו מחטה מיט מנורה צו קטורת, אזוי ווי קטורת איז פון די גרויסע מזבח, פאר זיי דארף איך אויך נוצן די פייער פון די גרויסע מזבח. אדער קען איך זאגן, ניין, איך שטעל צו מנורה מיט מחטה צו קטורת, אזוי ווי קטורת נעם איך די פייער פון די נאנסטע פלאץ, נעם איך עס דא אויך פון די נאנסטע פלאץ, און אויב אזוי קען איך גיין צום קליינע מזבח און פון דארט נעמען פייער. איז וואלט יעצט דא געמיינט אז די פסוקים איז אזוי פשוט אז איך לערן עס ארויס אז יא דו נעמסט די פייער פון די מזבח החיצון, זאג איך דיר ניין, מען קען עס אויסלערנען אנדערשט אויכעט, אוי קלאך לי דרך זיל, פון איין זייט טאקע לערן איך ארויס אז ס'איז פון די פון די מזבח החיצון, פון די אנדערע זייט למעשה קען איך זאגן ניין, די ווארט איז פון די נאנטסטע פלאץ, און די נאנטסטע פלאץ סיי פאר די מחתה סיי פאר די מנורה וואלט געווען די קליינע מזבח. איז ווייטער ווייס איך נישט ווי איך שטיי. און אויף דעם זאגט מיר די ברייתא תלמיד לומר, זאג מיר די תורה זאלסטו וויסן, עייש תמיד תקד על המזבח לא סכבה, אויף דעם זאג איך דיר, זאגט מיר די תורה אין פרשת צב, עייש תמיד תקד בו, תקד על המזבח לא סכבה. און ווי לערן איך עס אויס פון דעם פסוק? זאגט ער אזוי, עייש תמיד שאמרתי לך, לא תהיה אלא בראשו של מזבח החיצון. לאמיר אריינקוקן אין דעם פסוק, לאמיר עס אריינזומען אין דעם פסוק. דאס הייסט, דעם פסוק אייש תמיד תקד על המזבח לא תכבה, זאגט מיר די תורה אזוי, אייש תמיד, ווען איך רעד צו דיך פון דעם ווארט אייש תמיד, די ווארט תמיד, וואו זע איך נאך דעם ווארט תמיד? ביי מנורה, שטייט דארטן להעלות נר תמיד. אויף דעם טייטש איך אזוי, אייש תמיד, ווען איך רעד פון דעם תמיד, נישט דא דווקא ביי אונז יארן פרשת צו, נאר בכלל ווען איך רעד פון א אייש תמיד, ווי דארף איך נעמען די פייער דערפון? תקד על המזבח, ס'דארף קומען פון די מזבח. און וועלכע מזבח? אוודאי די מזבח החיצון. דא רעדט מען דאך אלעס פון די מזבח החיצון. איז פאר דעם זאגט מיר די ברייתא, אין הכי נמי די לימוד וואס איך וואלט פריער געהאט, וואלט איך געקענט דרייען צו צוויי סארטן וועגן, אדער זאגן ס'מיינט די מזבח החיצון, אדער זאגן ניין ס'מיינט די נאנסטע פלאץ. זאגט מיר די תורה עייש תמיד, פון ווי נעמסטו דאס? תקד על המזבח, עס צו נעמען פון די מזבח פון וואס מען רעדט דא די גאנצע פרשה, און אוודאי רעדט מען דא פון די גרויסע מזבח אינדערויסן. איז פאר דעם זאגט די גמרא איטס אקעי. זייער פיין. למדני עייש למנורה. ווייס איך יעצט זייער גוט, די תורה זאגט מיר עייש טמא תקד על המזבח, דאס קומט מיר נישט אויס צו לערנען אז ס'דא נאך א מערכה, וואס די תורה לערנט דיך אויס זאלסטו וויסן פון ווי דארפסטו נעמען די עייש פאר די מנורה, און איך זאג די עייש טמא תקד על המזבח דארפסט עס נעמען פונעם מזבח, און אויף דעם גייט עס מנורה, טמא צו מנורה. און די ברייתא איז ממשיך יעצט, אקעי. למעשה ווען איך האב דיר געפרעגט די שאלה, האב איך דיר געפרעגט צוויי זאכן. איך האב דיר געפרעגט אזוי, קטורת, דאס ווייס איך פון אנהייב פון די פרשה, ס'מוז קומען פונעם מזבח החיצון. כ'וויל אויך וויסן מחטה, און איך וויל אויך וויסן מנורה. איז מנורה יעצט האב איך, איך ווייס תמיד, אויך ביי מנורה שטייט תמיד, פארשטייט זיך אז די מנורה דארף זיין די פייער דארף קומען פון אינדרויסן. פיין. אבער לאמיר יעצט ווייטער פרעגן, אייש למחטה מנין? למעשה די חלק פון מיין קשיא לגבי די מחטה, ווי נעמסטו די פייער פאר די מחטה דאס האסט מיר נאכנישט פארענטפערט. און אויף דעם זאגט די גמרא, זאגט די ברייתא ווייטער, ודיני, ווארט איך קען איך, איך האב א לימוד דערפאר, וואס איז די לימוד? נאמרו אש במחטה, ס'שטייט די ווארט אש ביי מחטה, ונאמרו אש במנורה, און סיי ביי מנורה שטייט דעם געדאנק פון אש, נו וויאזוי וועל איך דיר צאמשטעלן די צוויי זאכן, מעלה העליון על גבי מזבח החיצון, אזוי ווי דארטן מוז עס דאך זיין די מנורה מוז זיין במזבח החיצון אזוי האט מען יעצט געלערנט פון אש תמיד, ווייס איך דאך די מנורה, נעם איך די פייער פון אינדערויסן, אויף כנ אזוי די מחתה אל המזבח החיצון, אזוי אויך די מחתה, ווי נעם איך די פייער דערפאר, פון מזבח החיצון. איז לכאורה דו רעדסט פון ענטפערן דיין קשיא, אבער, אוי קלעכטל דער זי, למעשה איך האב א צווייטן וועג אויך וואס איך קען עס לערנען, נאמרו אייש בקטורת, ונאמרו אייש במחתה, סיי ביי קטורת שטייט די געדאנק פון עייש, און סיי ביי מחטא שטייט עייש. און ווייטער לאמיר די צוויי צוזאמלייגן. מה לא לן בסמך לו, אזוי ווי ביי קטורת, נעם איך טאקע די פייער פון מזבח החיצון, אבער אפשר די סיבה ווייל ס'איז סמוך לו? אויב אזוי אויף כ א און דא ביי די מחטא אויך בסמוך לו, נעם איך עס פון די נאנסטע פייער, ווי איז די נאנסטע פייער? די קליינע מזבח. און אויב אזוי האב איך ווייטער א שאלה. ווען ס'קומט צו די מאכט פון ווי נעם איך די פייער, נעם איך עס ווייל איך וויל עס ארויסנעמען פון די מנורה און אביסול גיי איך עס נעמען פון די גרויסע מזבח, לערן איך עס ניין פון די קטורת און אביסול, קען זיין איך דארף עס פשוט נעמען פון די נאנטסטע פייער. איז ווייטער וואס טו איך דא מיט די מאכט? אויף דעם זאגט מיר די ברייתא תלמוד לומר ולקח מלא המחט וגח לאש מעל המזבח מלפני ה', לאמיר דיר ברענגען נאך א פסוק, א פסוק וואס מען האט נאכנישט דערמאנט ביז אהער, ולקח מלא המח תגח לאיש מעל המזבח מלפני השם, זאגט מיר די תורה, נעם מלא המח ת, דו גייסט דא מאכן די מח ת פאר יום כיפור, נעם גח לאיש מעל המזבח, אבער ווי אויפן מזבח, די מזבח איז גרויס, זאל עס זיין מלפני השם, די חלק וואס איז מלפני השם. איין מינוט. וואס מיינט דא א חלק וואס איז מלפני ה'? איזה מזבח שמקצתו לפני ה' ואין כולו לפני ה'? וועלכע מזבח איז א חלק קען איך זאגן אה, דאס הייסט לפני ה', אנדערע חלק ניין דאס הייסט נישט לפני ה'? הוה אומר זה המזבח החיצון, דאס איז אוודאי די מזבח החיצון. די מזבח החיצון איז די איינציגסטע מזבח וואס כאילו ס'קוקט אריין א חלק יא אריין אינעם היכל א חלק נישט. וואס הייסט אזוי? די קליינע מזבח וואס שטייט אינעם היכל קען איך נישט זאגן לפני השם, די גאנצע מזבח איז לפני השם, ס'נישט דא א חלק יא א חלק נישט, ס'איז אין די היכל אינעווייניג, איז די גאנצע מזבח ווי איך זאל עס נאר נעמען פונעם מזבח, אוודאי איז עס מלפני השם. אלא מאי ווען די פסוק זאגט מיר נעם די גחלים פון א מזבח כלי אבער מאך זיכער אין די מזבח אליינס נעם נישט סתם פון איבעראל נאר נעם עס מלפני השם, וועלכע מזבח איז א חלק יאמר לפני ה' און א חלק נישט? דאס איז דער גרויסער מזבח, וואס א חלק פון דעם קוקט אריין אינעם היכל, און א חלק נישט. און אויף דעם זאגט מיר די תורה זאלסטו וויסן, פון דעם מזבח דארטן זאלסטו גיין נעמען די גחלים פון גיין מאכן די מלכות, איז גיי צו די גרויסע מזבח, גיי מלפני ה', דאס הייסט גיי צו די מערב זייט, צו די זייט וואס קוקט אריין צו די קדשי קדשים, די חלק וואס איז אפן צו די היכל, און פון דארטן זאלסטו גיין נעמען גחלים. נאר די ברייתא ענדיגט צו און זאגט די ברייתא ואיצטריך למעשה פארוואס דארף איך האבן למכתב מעל המזבח ואיצטריך למכתב מלפני השם די לשון הפסוק פארוואס דארף שטיין מעל המזבח מלפני השם זאגט אזוי די עיקוס ואכמנא מעל המזבח אוי וואלסטו מיר נאר געשריבן די ווערטער מעל המזבח הוה אמינא מהי מזבח מזבח פנימי וואלט איך פארשטאנען אה זאגסט מיך מוז גיין מעל המזבח נעמען דארטן קוילען אקעי, איך וועל גיין צום מזבח הפנימי, ס'איז די נאנטסטע פלאץ, לאמיר פון דארטן גיין נעמען קוילן. פאר דעם זאגט מיר די תורה כוס ואכמניה לפני ה', זאגט מיר די תורה ניין ניין ניין ניין, נישט די קליינע מזבח, די גרויסע מזבח, ווי אויפן גרויסן מזבח ס'מוז זיין מלפני ה'. איי ווי כוס ואכמניה לפני ה', אויב די תורה וועט נאר שרייבן מלפני ה', הווה אמינא וואלט איך געמיינט, דווקא מלפני ה'. ווען דו גייסט אויסזוכן די קוילען, גיי ממש וואו ס'איז אקעגן איבער פונעם פני השם, גיי מאך זיכער דו ביסט ממש אויפן מערב זייט, און ממש נאר די זייט וואס קוקט אריין צו די היכל און פון דארטן דארפסטו נעמען, אבל מהאי גיסא מהאי גיסא, דו גייסט אביסל צו לינקס אדער אביסל צוריקוועגס, איי מלא, ערשט וואלט איך געמיינט אקעי דאס טויגט שוין נישט דאס, אויף דעם זאגט ער זיכער גיי טאקע מלפני השם, אבער ווילאנג דו ביסט אויפן מערב זייט און נעמסט פון דארטן קוילען, דאס איז גוט אויכעט, און דאס וויל מיר די תורה אויסלערנען, און פון דעם האב איך דיר יעצט פארענטפערט דיין שאלה. דו האסט מיר געפרעגט, ווי ווייס איך לגבי קטורת? דאס האבן מיר געהאט א פסק. ווי ווייס איך לגבי די מנורה? האב איך דאך אויך געהאט א פסק. און יעצט פרעגסטו מיר ווי און וואס מיטן מחטא? אויף דעם זאג איך דיר אויך, מעל המזבח מלפני השם, לערן איך אויס פון דעם די לימוד פון ווי די קוילן דארפן קומען.